Dat heescht, wa Froe sinn, komme mer gär dorop zréck. Sinn do Froen? Jo. Wéi vill Gesetzer sinn et war et d'Ofstëmmungsresultater online?
Do hu mer der, Moment, ech hunn dat op opgeschriwwen, Mir hunn 593 Gesetzesprojeten online. Dat sinn 8 Sessiounen, 345 Seancen, 86 aktiv an ehemaleg Deputéiert bei 32 Ressorten. Gläichzäiteg fir Iech, mir, wann Dir Iech hannen an d'Lëscht agedroen hutt mat enger E-Mailsadress, schécke mir Iech och direkt nach e Fichier, wou dat nach eng Kéier erëmgeholl ass a wou gläichzäiteg och d'Linken op, De Code Source op all d'Donnéeën op Fotoen, also op all Pressematerial, is sécher an Randers ze fiichten. Wann der mer eng E-Mailsadress hunn, da schécken ech déi hannen och direkt zou.
Dir sot, d'Chamber ass net transparent genuch. Dir schwätzt net vun Transparenz, mee Dir dierft se. Firwat ass d'Chamber, firwat mengt Der, verstoppt d'Chamber souzesoen oder mécht d'Chamber déi verschidden Donnéeë esou schwéier accessibel? An engem Gespréich, wat ech mat Verantwortlechen an der Chamber hat, ass erauskomm, datt si en anere Public cible mat deenen Donnéeën adresséieren wéi de Bierger. Si adresséiere sech mat hirer Recherche haaptsächlech u Professioneller aus dem Secteur fiduciaire, Affekot, Banken, a se adresséiere sech réischt an zweeter Ligne un de Bierger. Heescht, ech denken net, datt d'Chamber bewosst hei, déi Donnéeë sou schwéier zougänglech mécht. Ech denken, se hunn einfach vläicht de falsche Choix getraff, ween hire Public cible soll sinn, well schlussendlech sinn et net nëmmen d'Affekotefirmen, déi Steiere bezuelen, mee et ass all Bierger. An de Bierger huet och déi Leit, déi do sëtze, gewielt. A fir dee sollt et am einfachste sinn, deenen dann och e bëssen op d'Fangeren ze kucken. Gläichzäiteg ass et dann och vläicht esou, an dat ass, wat mir e bëssen um Häerz läit, ass, datt an der Chamber elo vill dovu geschwat ginn ass, datt elo och d'Faisancë sollen ëffentlech ginn an datt einfach näischt dobäi geschitt. An dat ass e bësse fir eis eppes, wat. Wann ech kucken, mat wei fir engem Budget mir dat hei realiséiert hunn, dat heescht mat kengem Budget, mat véier Fräiwëllegen, da misst et fir d'Chamber och méiglech sinn, fir zumindest eppes Vergläichbares mat engem gerénge Mehropwand zur Verfügung ze stellen. Wann se behaapten, dat géif net goen oder Presencë kéint een net a Réidate verëffentlechen, da soen ech just, dat ass intransparent, entweder et gëtt een, Fake Donnéeën eraus oder all weider Up. All weider Donnée ass net en Ajout vun der Transparenz, mee tout au contraire, et verstoppt ee weider eppes. Gëtt et scho Reaktiounen vun der Chamber op deen Dossier? Den Här Mosar huet souwuel SOS-Ciel Online wéi och rtl schonn eppes zu deem Site gesot. Engersäits huet L'Essentiel gesot, dat war ganz am Ufank, wéi ee just dovun matkritt hat, gesot, dat wär den Job vun der Chamber, dat online ze setzen an dat transparent ze man. Do huet e sech du bei rtl e bëssen erëmgeholl, do huet e gesot, datt e dat net géif begréissen an datt mir géifen oppen Diere mat deem Projet arennen. Ech muss dozou soen, dës e komesche Sinneswandel innerhalb vun enger Woch. Als éischt. Zweetens denken ech, datt e vläicht falsch verstanen huet, wat eis Fuerderung ass. Wann hie seet, déi Donnéeë si verfügbar, heescht dat net, datt déi Donnéeën accessibel sinn. Ech kann, an do sinn d'Pirate vläicht e super Beispill, an Däitschland hu mer en eegene Wiki an et gëtt ëmmer gesot, jo mir sinn transparent, soubal et am Wiki steet. Ech kann Iech soen, souguer wann ech informéierte Pirat sinn, fannen ech an deem Wiki net alles erëm, wat drasteet. An ähnlech ass et mat dem Chambersite. Ech hu bei wäitem englesch nach net de volle Potential an all d'Donnéeën, déi et um Chambersite gi fonnt, an ech sinn interesséierte Bierger an deem Sënn. A vun dohier ass dee Chambersite, huet Donnéeë vläicht, mee den Utilisateur ka se net benotzen. Nach weider Froen un den Här Majerus vläicht?
Ma da soen ech iech villmools Merci, datt der hei waart. Wéi gesot, mir schécken iech och direkt nach d'Pressemapp als pdf zou. Do si Linken op esouwuel Fotoen, wéi och op all d'Ressourcen an de Site ass Säit.